Huma importanti l-ġenitur up to eight years jaħslu s-snien huma tat-tfal tagħhom. Qabel ma jkunu jafu jagħmlu l-għads taż-żarbun tajjeb, m'għandhomx idejhom tajba biżżejjed biex jaħslu tajjeb.
Nilqgħukom għal episodju ieħor ta' Kelmiet ma' Bambinelli. Illum għandna magħna lil Dr. Chantela Bellatanti li hija dentista U magħha ħa nitkellmu ftit dwar l-ewwel sett ta' snien fit-tfal tagħna. Nilqgħuk magħna, grazzi talli iltqajt l-istedina tiegħi. Għandi pjaċir bik hawnhekk. Ħa nibda mill-ewwel mistoqsija mill-ewwel jiena naħseb l-iktar mistoqsija ġenerali fuq is-snien. Meta ħa nistennew l-ewwel sinna fit-tfal? Mela, normalment tarbija toħġilha l-ewwel sinna ta' sitt xhur, issa hemm average, so ġieli toħroġ ftit qabel, ġieli joħroġ wara, ġifieri Importanti ma ninkwetawx għax hemm range ta' żmien meta toħroġ l-ewwel sinna. All right. Normalment l-ewwel sinna li toħroġ hija sinna ta' taħt, All mbagħad right. toħroġ ta' ħdejha u mbagħad imiss tan-nofs ta' fuq. All right. Issa, em, ovvjament hemm pattern mhux kulħadd isegwi l-istess pattern imma on average dak huwa ż-żmien li naraw l-ewwel snien. U hemm xi ħnejdu hekk età li għandna ninkwetaw jekk is-snien, per eżempju, mħarġux inna, per eżempju, t-tifel jew t-tifla għandu sena u nofs u għat m'għandux senna. Mhm. Ara l-importanti jekk tara iva li qabes ċertu ammont ta' żmien aktar mis-soltu, tagħmel appuntament għand id-dentist ħalli tittawwal ftit tar li kollox orrajt, Normalment kollox ikun ok, pero tajjeb illi dak li jkun jiċċekkja u jserraħ rasu li żgur m'hemm xi problema. Ovvjament kulħadd jieħu l-pass tiegħu għal kollox. Issa, mbagħad mela jibdew itellgħu s-snien sa meta l-ewwel set ikun komplut bej wieħed u ieħor dan. Again, on average ikollhom sentejn u nofs. Issa hemm ikollu tliet snin biex ikollu l-snin tal-baby tit kollha, però on average ta' sentejn u nofs ikunu ħarġu snin kollha. Ostra. Jiġifieri jkollna 20, 10 fuq u 10 taħt. All right.
Jibda teething. Ejja, sa sentej u nofs tiqaf il-kedda. Kif qed inżemm il-kelma teething? It-teething gels huma healthy għas-snien? Mela, it-teething gels huma tajbin normal nowadays li jsib fis-suq li jsib għand il-pharmacies huma teething gels tajbin dejjem mistaqsi l-aħjar il-pharmacist jew lid-dentist għax tirrakkomandalek Huma tajbin li jintużaw, ġieli ma jkunux biżżejjed, hemm oh, affarijiet differenti li jistgħu jgħinu. Ġifieri basic li ġieli ngħidu anke il-gażaża tista' tkessaħilhom ftit. Mhm. Tista' tixilhom daw apposta ċuwis biex jiskun jistgħu jomgħodu. Worst case jekk ikunu aktar moġuwajn ikun hemm bżonn xi tip ta' mediċina bħal paracetamol jew l-ibuprofen. Ovvjament dak jiddependi skont l-età tat-tarbija. U dejjem l-aħjar nitkellmu jew ma' dentist, jew ma' tabib, jew ma' l-ispiżjar. Ħabba doża skont l-età tat-tfal. Mela, issa, jekk għandu l-ewwel sinna, mhm. irrid naħsililu bit-toothpaste jew le, għax waħda biss. Iva, dejjem ħa ngħidu iva. Mela. Istra?
L-ewwel sinna qiegħda fil-ħalq. Issa ovvjament l-ikel il-ħalib at that point illi fih zokkor skont x'ħalib hu, jiġifieri importanti nibdew bil-mod anke biex it-tifel jew tifla tidra kemm norkuha ftit bil-mod fil-għaxija jew xi nsibu ftit ħin l-aktar biex jibda jidra il-baby tibda tidra illi qed taċċetta mhm. Dik fl-istess ħin tkun qed tgħin għax jekk hemm it-teething u qed togħrok ftit il-ħanek qed tgħinhom ukoll u qed tevita t-taħsir. L-istrina.
Tajjeb. U tuża toothbrush xorta jew tista' tagħmilha b'subajk. Tista' tagħmilha b'subajk, però l-aħjar hawn toothbrushes apposta jkunu żgħar anke tista' tilbishom f'subajk stess. All right, dawk tal-plastik ikunu tilbishom fis-suba. L-aħjar il-parent toqgħod minn wara il-baby. All right.
eħfef.
Il-laħwa, all right. Għajem il-qoddim, eżat, għax tidher. U torok bil-mod anke torkun ftit il-ħanek. Ekkun tħan saqsik, jek torok il-ħanek kollu jew is-sinna biss. Is-sinna hemm bżonn bħala minn lat ta' toothpaste, mhm. però when xenet torok li kemm daqsxejn teething il-ħanek ħajjin gost, ġifieri. Oh, żgur. All right. U tista' pereżempju tuża toothpaste fuq il- Is-sinna nimmaġina u forsi naqgħad id tinġiel fuq il-kumplament tal-ħanek biex ikun aktar suiting. L-importanti li t-toothpaste ikun ammont żgħir ħafna ħafna għax fil-verità kull ma hemm ftit snien preżenti. Alright, jiġifieri kemm irridu nagħmlu toothpaste? Issa, eh, mela.
Jiddependi ħafna fuq li ħaħa tat-tifla, tat-tifel, tat-tarbija, mela. Ħanibdew minn tarbija, tajjeb mhm. l-ewwel ftit snin li ħarġu, mela għadhom għandhom inqas minn sena jew sena u nofs, kemm it-tut brush kemm iċċappasha ftit b'tut paste li fih up to 1000 ppm ta' fluoride. Issa. All right. Hawn ħafna tut paste li jkunu fluoride free, ma fihomx fluoride, però dawk ma jipproteġux kontra t-taħsir. Issa, mela l-importanti illi inċappsuha biss it-tut brush għax at that age it-tarbija ħa tibla kollox. So kemm inċappsuha biex li hemm fil-ħalq, ovvjament ma tafx tobża u ma tafx tlaħlaħ, allura importanti illi nċappsuha ftit u jkun fih dak il-ftit fluoride it-toothpaste biex nibdew nipproteġu. All right, jiġifieri ċċappasilha ftit u mbagħad m'għandekx għalfejn tlaħalħilha, m'għandekx għal jew ovvjament ħalliha xi tarbija tarbija ma jnaf eżempju tifel ta' tliet snin jekk tagħmillu ftit m'għandekx għalfejn jiġiegħlu jibżoq wara l-ilma. Tifel ta' tliet snin eżatt kemm nagħmlu daqs piżella żgħira ħafna ta' toothpaste fuq it-toothbrush, ngħorkulu s-snien aħna ħalli nħallu lilu jew lilha taħsilhom wara hi. Huma importanti l-ġenitur, up to eight years, jaħslu s-snien huma tat-tfal tagħhom. Le hu taf li di, taf li jien eżempju t-tifel tiegħi nieħu gost noqgħod nierah jgħaffeġ u. Huma ma jkunux jagħmluha tajba, ġifieri it's good, tajjeb li tħalli lilhom jgħaffġu huma u jipprattika huma, jipprova huma ħalli jitdraw u jitgħallmu kif huma wkoll. Strorrajt. Imma qabel ma jkunu jafu jagħmlu l-att N-nies taż-Żarbun Tajjeb m'għandhomx idejhom tajba biżżejjed biex jaħslu tajjeb u jilħqu s-snien mill-angolu kollu. Ta, so importanti l-parents jew xi guardian xi ħadd jgħin dejjem it-tfal up to around six up to eight. Alright, fejn jidħol il-ħin, ġifieri ħalluhom jagħmlu waħedhom mingħajr it-toothpaste. X'inħa nitfgħu dik in-naqra żgħira toothpaste aħna norkuh aħna. ħalli noqtu snin kollha, good to know, għax jiena kont qed intijilu pereżempju, nħalli nħu gost naraħ sejjerek, u ngħid tara xi ħlew. Taf li mhux qed jagħmlu daqshekk sew, ġifieri Good to know, good to know. U ta' toothpaste informazzjoni vera tajba, sabbi anka jiena personali bħala spiżjala kien minn għalija li sa tub peress li ma jkunux jafu jibsqu l-ilma, skużi l-kelma, Mantu għamx bil-flora, ġifiri. Fuq it-toothpaste ħafna drabi kollok miktub illi over two years tal-fluoride. Eżat, ħafna minnhom over two. L-importanti kemm qed tagħmel fuq it-toothbrush li kemm iċċappasa biss jekk tixtieq tħallih juża u jaħsel sninu bit-toothpaste u t-tifel Tih bla fluoride. All right.
Inti mbagħad x'intaslhomlu inti uża wieħed tajjeb li fih ftit fluoride li jkun fih inqas minn 1000 like ma tużajr. Mhm. Over mbagħad 6 years importanti naqilbu 1500 ppm of fluoride. All right, aħna over 6 years, unbad naħseb meta jibdew jaqilbu għasset tal-adulti bil-mod. Proset, ġvi under 6 years, l-ID li jkun fih 1000. All right.
Inqas minn 1000 hemm tal-500 ukoll tista' tuża lilu jekk tixtieq up to 2 years imma jkun ħafna ħafna inqas protective. All right, isek all right. No fluoride at all ma tipproteġi xejn kontra t-taħsir. Just qed taħsel. Just qed taħsel kemm qed neħida xejn dak li kell minn ma' snin u at least jekk hemm bidu il-fluoride ta' ġottut bejs jgħin biex jagħti daqsxejn minerali lura l-sinna. U jekk jużaw fluoride toothpaste, mhm. ħatejn biex it-tieni set ikun iżjed healthy jew m'għandux x'jaqsam? Le, le. All right. M'għandux x'jaqsam.
It-tieni set jibda jifforma minn ta' età żgħir ħafna, ġifieri once li jitwieldu il-fatti meta ġieli b'eżempju ikollok tarbija u forsi taqgħu tkisser xi sinna, mhm. ġieli ninkwetaw jew l-parents jinkwetaw fuq is-snin ta' ġewwa għax fuq ġewwa iva jkunu ġabdew jifformaw l-adult teeth. jiġifieri mhux ħadd affettwa, ġast ħadd tgħin biex ma jitħassrulekx l-ewwel set. L-ewwel set huwa importantissimu għax it-tfal jridu jiklu bih u jridu jevitaw l-uġieħ fis-snien. Jiġifieri importanti li nżommu healthy daqs kemm importanti li nżommu t-tieni set healthy. Eħe, vera, x'in naħseb dinja anke eżempju jiena it-tifel għandu tri. Ili ngħid meta ħa nieħdu għand id-dentist, meta għandna noħdu għand id-dentist? Id-dentist idealment Nieħduhom ma li toħroġ l-ewwel sinna, imma All ħafna right. drabi jkunu għadhom żgħar ħafna, mhux ħa joqogħdu, so anke tmur għal check-up il-parent u tieħu ġast it-tarbija magħha biex tibda tidra ftit l-ambjent. Illa, all right. U forsi d-dentist jittawwal kemm jara li kollox sew għax darba tbo rari Insibu ftit taħsir f'xi ħadd li għadu żgħir ħafna. Issa, mill-bqija, by the age of two, żgur għandu ideal li jkollu għamel l-ewwel check-up. Mela wasalna aħna.
By the age of two jkunu ħarġu ħafna snin diġà. U jekk hemm min għandu riskju għoli ta' taħsir, nilħqu nilħquh fil-bidu qabel ma jilħqu jiġu bihom imħassrin ħafna. So ideally by the age of two, żgur ikun iltaqa' ma' dentist. U jekk l-ewwel set ikunu prone li jitħassru, it-tieni set ħajkunu l-istess? Mela, meta ngħidu prone irridu ngħidu. Ifhem da skont eh, x'jieklu, skont id-dieta. Jiġifieri, iva, jekk l-ewwel set ta' snin hemm it-taħsir fih tajjeb li nindunaw early, one biex nevitaw milli u jitħassru ħafna u jkun hemm bżonn aktar trattament li mhm. mhux trattament sempliċi. U nilħu nirranġaw il-problema minn dak iż-żmien. Ġifieri jekk hemm problema ta' ħafna zokkor fid-dieta jew xed jixrob it-tarbija Nibdew nittekiljawha biex imbagħad ma jerġax ikolna l-istess problema once li joħorġu l-adult teeth. So that's very important. Tajjeb ħafna, stra interessanti. Eh, jina ma konċ naf, li ti, jina, jina l-ewel set vera ħattu for granti ta' xettu wi u issa dan jaqa u jkonna it-tini set. Imma, alright. Le, importanti u kol, importanti ħafna nsi. U jisiru eżempju trattamenti fejn taqla snin timla anka fl-ewwel set. Iva, isir.
Strina.
Mela, għalhekk qed ngħidu mela idealment nibdew b'check-ups kmini ħalli mhm. jekk naraw li hemm xi tip ta' taħsir, ġieli jkun hemm taħsir minħabba li idumu jieħdu l-ħalib aktar minn kemm suppost it-tfal. Issa bil-lejl idealment wasli għal u sena Bil-lejl nibdew naqtgħulhom milli jibqgħu jixorbu l-ħalib bil-lejl għax iħassar ħafna snien. Il-laħwa, all right.
Allura hawn ħafna affarijiet illi jgħinu u fl-istess ħin jistgħu jikkaġunaw xi taħsir. So, għalhekk tajjeb illi jibdew biċ-check-ups. Issa, jekk naraw li hemm xi taħsir għadu fil-bidu, nista' li jirnexxielna minn hawn minn hemm nagħmlu xi tip ta' fillings żgħar. Aktar ma jikber it-tarbija jew it-tifel, aktar ħa tkun faċli. għax ċagħta żgħira mhux faċli tagħmel treatment fuqhom. Ġieli jkollna bżonn anke nraqduhom it-tfal biex isir it-trattament meta jkun hemm ħafna xi jsir, jkun hemm xi qlugħ, xi ta' snien xi jsiru, ħafna fillings, etc. Imma Ħafna drabi jirnexxielna naħdmu fuq it-tfal mingħajr ma nraqduhom. Dejjem ovvjament skont li importanti li ma nilħqux indaħħlu xi biża' fihom fuq id-dentist. Ejwa.
Importanti ħafna.
U li għalhekk jibdew jiġu minn data żgħira, so lilna jidrawna, jagħmlu ħbieb magħna, jagħmlu ċertu trust magħna u jħalluk. Meta jkun hemm dik it-trust mad-dentist, it-tfal iħalluk taħdem. Għax ikunu draw. Kważi aħjar mill-kbar.
Tħanina. Imma meta jkunu jibżaw ċertu ċertu biża kbira jew ġaj ġast ma jistgħux jafdaw fl-ebda mod, unfortunately jekk ikun hemm bżonn isir trattament ikonna nraqduhom. Għax ġieli tfal imbeżżaw midlu ma għana tikol xħallu per eżempju xħal konna għandu kant id-dentist, allura ovvjament id-dentist jaraw bħala dan il- Qed insemmejt il-ħelum. Ovvjament il-ħelu żgur huwa wieħed minnhom, imma x'hawn forsi ikel li fih għandna nevitawh ħab speċjalment fit-tfal ħab għax iħassar is-snien u forsi m'aħniex daqshekk konxji tiegħu. Il-ħelu ovvjament it's quite obvious. Ħa nibdew mill-aktar xi ħaġa li kull tarbija għandha bżonn li hija l-ħalib. li kif konna qed ngħidu mela l-ħalib once li it-tarbija tagħlaq sena, nibdew mhm. kemm jista' jkun mal-lejl naqtaw mill-intu għal ħalib għax issa qed tiekol u qed tiekol tajjeb. Mhm. So ħad tibqa' tqum out of habit, ħad tkun tixtieq tibqa' tixrob il-ħalib out of habit, jiġifieri importanti li nibdew bil-mod il-mod naqilbu għal ħalib illi ma tantx fih zokkor. Issa, jew idealment il-ma dak l-ideali, però għaw ħalib li ma tantx fih zokkor, Però, ġifieri, once li jagħlqu l-one year nibdew minn hemm. Issa, imbagħad drinks kemm jista' jkun inżommu ma' ilma u ma mhm. ndaħlux is-soft drinks. Soft drinks fin-nofs għax dawk huma għal kulħadd mhm. iħassru ħafna snin. Imbagħad ħelu ċikkolat. affarijiet hekk. Nimmaġina packed juices li pakjati li ma jkunux il-friski. Eżatt xi smoothies li tixtrihom lesti mhux li tasar. Issa again smoothies ukoll ma tantx huma tajbin għas-snien għax once li tasar il-frott qed toħroġ ħafna zokkor. Idealment ukoll il-frott jittieħed sieħ. Imma aħjar frott frisk smoothie li jkun frisk mill-smoothie li tixtrih. All right. Again, ħafna zokkor. sponges, hemm min jaħseb li sponges ma ħadx sponges fihom iz-zokkor. Irrifi tajjeb li naqraw daqsxejn. Is-cereals naħsebhom.
Is-cereals, process. Dik xi ħaġa li.
Xi ħaġa li tinstama bħala xi ħaġa healthy. Eżatt.
Li fija ħafna ħafna ħafna zokkor. U naħseb iktar għar minn missieri huma cereal bars li għax dawk jaqduhom bit-zokkor. Għax forsi dak li hu nidu tfallu cereal bar flok is-cereal. Imma.
Tittara again x'cereal tuża u ħalib abjad.
Ok. Għax il-ħalib li ma jkunx abjad ikun fih ħafna zokkor again. Kull ma tinżidu għat-toma tajba qed tinżidu għab aktar zokkor li m'hemmx għalfejn. Il-ħalib frisk ta' Malta kif inhu bħala zokkor? Dak huwa tajjeb, ġifieri. Ġifieri wara wan jekk bil-lejl bit-tfal bl-ilma mhux qed joqogħdu għall-ebda raġuni. Nagħtu l-ħalib ta' iva, Malta l-frisk. Iva, iva, All right, tajjeb. All right. Bħala toothpaste ta' tfal, inti semmejt li li jridu jinbidlu skont l-età, ħabba l-ammont ta' fluoride. Ejja ngħidu ta' żar, jekk ikunu per eżempju ġili sib flavors tal-frawli, mhm. ġili sib flavor ta' tutti frutti mhm. per eżempju, dawk hu maħżina jew le, għax hawn min jaħseb li jkunu bil-fors tal-mint u għaw ħafna tfal li mhm. t-toma tal-mint iddejjaqhom u ma jkunux li jidu jużaw toothpaste mm. jew jaħsu slinom mm. ħabba li l-mint ovvjament ikollu dik l-after taste li forsi l-inna l-adulti toġobna ma li l-om. Le le minn daqsek li fihom dit-toma tajba u ma tajbin ġifiri dak it-toma miex it-tip ta' zokkor, ġifiri huwa tajjeb ħafna, anzi kif għenidu tfal, ħafna tfal idejqom il-mint, ġifiri importanti anzi li nsibu daw l-alternatives illi huma tajbin għalihom illi mhux ħajiddejqu waqt li taslu. Eżatt. U jekk iddejjaqhom togħma dejjem nipprovaw ieħor differenti. Hemm ħafna togħmiet differenti li nistgħu nsibu fis-suq. So, xi toothpaste tajjeb ħa nsibu żgur. Alright. Tifel jew tifla tagħna. Alright. U nimmaġina l-importanti dejjem nitfgħu aħna speċjalment jekk kollu togħma tajba biex mhux jaqbdu. Eżatt, dik Kif jagħmel importanti. it-tifel tiegħi, pereżempju, il-fluoride free kont qed nużalu għax ma- jien kemm minn għalija li ma il- li bil-fluoride ma jistgħux jibilgħuh. Eżin, ma jistawx jibilawh. Imma kont nibża li fit titfalu ftit. Eżatti, li mux li jgħamlu jikluħ le, għax ħazin ħafna mbagħad jkun fih l-flora. It's so importanti li jkun fidej il-parent. Eżatt, ora, dik hija importanti ħafna. Issa, mela, fuq toothpaste kellimna it-toothbrushes. Għaw mhm. xi toothbrushes partikolari, kif għandha tkun it-toothbrush U kull kemm għandha tinbidel. Mela, it-toothbrush again tiġi skont l-età, jiġifieri biex int mort l-ispiżjar jew minn fejn tixtri t-toothbrush tixtieq inti tara li tkun qed tixtri għall-età tat-tarbija tat-tifel tiegħek, under three, over three, over six, etc. U kull tliet xhur għandha tinbidel it-toothbrush. All right. One għal hygiene purposes għax imbagħad ikollha ċertu mikrobi magħha U tu għax ma tibqax tajba bħala l-bristles tagħha, ġifieri kull tliet xhur idealment kulħadd għandu jibda jittuba. Fil-fatt tara tibda U speċjalment jekk tħalli tfal jagħmlu waħedhom u jafsu. Għax ma sabi jibdew jagħmluha. Iżjed u iżjed tiġi hekk. It-tfal iridu jiflossjaw jew le? Jew jużaw mouthwash eżin naf li hija diffiċli, imma. Bħala flossing ta' dik l-età età żgħira le. Ma niflossjawlhomx aħna. Ikun hemm ħafna spazju bejn is-snien, anke huma u jikbru aktar jinfetaħ l-ispazju. Once li jibdew jiġni snien permanenti mbagħad iva, once at the age of six nibdew nidraw bil-mod li jsir intuża l-flossing. Mouthwash l-istess ħaġa. Hemm etajiet up to kulħadd differenti. Normalment up to around age four ma jafux jobsu, so nukli jużaw mouthwash. Waqt li jkunu jafu iva jlaħħlħu u jobsu, again hawn mouthwashes apposta tat-tfal li tista' iżżid biex again qed tgħin kontra t-taħsir in ġenerali. Jiġifieri iva, huma jridu jkunu jafu jobsu mbagħad. U dak nimmaġina ilaħħlħu t-toothpaste stess. Mela, Ara, idealment dejjem naħslu snienna, nobżqu biss u ma nagħmlu xejn aktar. Ma tlaħlaħx bl-ilma. Ma tlaħlaħx bl-ilma.
All right. Ġifieri l-aħjar jekk ħa tuża xi mouthwash, tużah f'ħin ieħor. Ejn Ġifieri l-aħwa.
pereżempju ħsilt snienek filgħodu u filgħaxija kif suppost, Aha. qabel norqdu dejjem l-aħħar ħaġa l-aktar ħin importanti. All right. Em, U f'xi ħin ieħor, sbi wara l-iskola jew f'xi ħin li ħallu daqsxejn ħalqna jew ħalq it-tfal bil- All right. bil-mouthwash.
Issa, jekk ma nafux ma nlaħalhux ħaqlna bl-ilma, ma tmajt iżwel inlaħalħu bil-mewt hux. Jiġifieri jekk jekk mdorrijin bilfors inlaħalqu ħalqna, at least tuża mewt hux għax tuża ingredjenti li jekk ħajibqa' daqsxejn hemm qed jgħin ukoll biex is-snien ma jitħassrunniex. U din raġuni hija biex it-toothpaste jagħmel lega. Biex tħalli daqsxejn l-ingredjent hemmhekk tat-toothpaste biex ikollu ċans l-ingredjent actually jaħdem u jista' jgħin kontra t-taħsir. Ġifieri mhux just Ponti li neħħejna l-ikel aħna mennu. All right, all right.
Ponti li l-ingredjenti wkoll li fih it-toothpaste tajnih naqra ċans biex jaħdem ukoll. Stella, din kienet xi ħaġa li riċentament, mhm. riċentament iva. sirt nafa, jinkim mhm. li titlaħal ħusew, anzi ma iva. tħallix fil-ħalle. Ħan iva, dawar l ftit is-suġġett viċin ħafna, flok fuq it-tfal, fuq n-nisa tqal. Uwa minnu li tqala tista' tħassarlek is-snin jew jaqawlek. Mela.
Le? Mela, ħa nispjega daqsxejn. Meta tkun taf li inti pregnant, idealment bej it-tielet it-third month, ġifieri fis-second trimester, idealment ikollna appuntament għand id-dentist. Għal xiex? Ħalli Nagħmlu check-up tajjeb, naraw x'hemm bżonn isir, naraw hemmx bżonn tindif tas-snien u tal-ħanek, u jekk hemm xi problemi ovvjament nittekiljawhom f'dak iż-żmien għax l-aktar żmien li huwa safe, żmien illi tkun komdu wkoll fuq is-siġġu u huwa l-aktar żmien safe tat-tqala. Issa, jekk hemm xi problema fil-ħanek u hemm pereżempju ħafna ġebla jew ħafna infjammazzjoni, waqt it-tqala ħafna drabi narawha qed tiggrava L-aktar minħabba iċ-changes in hormones li jkollha Mhm. l-mara. Jiġifieri, Ikku. għalhekk importanti ħafna li jkollna l-ħanek nadif. Issa ovvjament jekk qed nippjanaw il-pregnancy, we make sure li minn qabel għandna ħanna nadif. Imma jekk ġiet out of nowhere insira nafu li aħna pregnant, at least we make sure li n- morru għand it-tabib, għand id-dentist, em, niċċekjaw li kollox sew, issir it-tindif tal-ħanek, ħajkollna l-ħanek b'saħħtu, u d-dentist jista' jispjegalek x'hemm bżonn isir, kif tieħu ħsieb aktar, etc. Hemm min ibati ħafna b'morning sickness. Again, morning sickness hemm ħafna għaġtu involut. Meta jneħħu speċjalment. Għal dik ir-raġuni minn jara li s-snien u kollet ibatu aktar, aktar uġieħ fi snin. Ġifiri, again, ħafna drabi il-problema tkun diġa hemm minn qabel it-qala, għax ikunu mħassrin is-snin. Tigrava minħabba dik is-sitwazzjoni. Imma again, nistaw nevitaw mill-li naslu f'punt fejn Jimra tilħanek fejn nitilfu xi sinna. All right. Irri importanti ħafna illi isir iċ-check-up għax imbagħad xi ntwellet l-aħħar ħaġa li kollok fuq moħħok u għalhekk għand id-dentist. U żgur. So idealment.
Titissib iċ-ċans wara. Naħsib naqra qabel.
U toothpaste, mouthwash, dak kollox jibqa' jintuża normali jew għandek tuża eżempju Flora, jfil il-maġna li le, għaxet li l-mux protektiv. Jibqa jintu sa kollox normali, egen, jek id-dentist un bat jirrakomda xaħġa li tkun medicated għax ikun hemm bżonn, un mhm. bat timxi ma lejlek id-dentist. Għam il-pija tibqa tuża kollox, anzi, importanti li nieħdu aktar ħsieb, natfu naqra aktar bejn is-snin, norku naqra ħjar, Biex ma jkunx hemm problemi. Ġifieri anke pereżempju jekk ikun hemm bżonn cleaning għand dentist dak jista' jsir iva, waqt itqala. Iva, iva. Kollox jista' jsir, nipprovaw nevitaw x-rays jekk m'hemmx bżonnhom, però fillings, cleanings, jekk hemm bżonn xi qluħ, kollox jista' jsir. Importanti li dejjem naraw il-medical history tal-mother mhm. u ovvjament naraw li kun kollox sew u kollox jista' jsir mill-bqija. Anzi importanti illi jekk hemm bżonn li jsir xi ħaġa, issir mingħajr ma nħalluha tilħaq tasal fil-punt fejn hemm bżonn xi antibiotics, xi painkillers. U żgur, eżatt, għax imbagħad jistgħu jintużaw meta l-ħsara li jkun hemm. Eżatt tista' tagħmel ħsar iktar li tarbija mill-mediċina, xuf jekk mhux għax tagħmel ħsar il-mediċina, ma kemm dejjem ikun hemm dak l-element ta' riskju. Ma dejjem taf li qed tista' tevita. Eżatt. Tistax mod ieħor, u ma tista' tevita mill tasal dak il-punt tipprova. Ġbi anka snin jistgħu jimtlew. All right, istra. Idealment kif qed ngħidu second trimester biex tkun komda, third trimester tkun da xejn skomda fuq is-siġu tad-dentist. Ah, żgur, oh, żgur.
Issa, nisa tqal, adulti, ehm, tfal, babies, kull kemm għandhom jiġu għand id-dentist, meta tuġana s-senna, le.
Mela, ħadin ngħidu on average every six months tagħmel check-up. Dik mhix regola għal kulħadd, Hawn min jaf jieħu ħsieb ħalqu vera tajjeb, iżomm ħalqu vera nadif illi one sejjer huwa biżżejjed u hemm min ikollu bżonn jiġi aktar regolari. Però on average ngħidu once every six months, tibda b'check-up once every six months u mbagħad li jgħidlek id-dentist xi jirrakkomandalek in-next follow-up meta jkun huwa skont l-istorja tiegħek skont Alright. inti, skont il-problemi li kollok fħal hekk kemm takkom għalek ġebla, eċetera, eċetera. Tajjeb, alright.
Però iva anke għat-tfal at least one sejjer isir check-up huwa importanti. Tajjeb ħafna.
L-aħħar mistoqsija ġitni jista' ġo moħħi. Braces mhm. isiru fil-first state, per eżempju jina fek xi ħadd telgħu l-tnej fuq xulxin. Mhm. Isiru. Iju, mela.
Isiru, però mhux ta' żgħira. Ġifieri, tista' tagħmilhom meta t-tifla, t-tifel għadhom ma bidlux mhm. snienhom kollha. Skont xed niprofu nirranġaw, mhm. problemi fej per eżempju is-snin joħorġu wara xulxin, mhm. mhux kif suppost ngħidu la crossbite. Nirranġaw kmieni biex ngħinu l-ħal ikompli jiżviluppa in the right way. All right. Jek per eżempju x-xeda qed jifforma wis żgħir nista' hemm brace apposta biex inwessaw daqsxejn ix-xeda biex hemm aktar spazju għas-snin. Ġifieri hemm affarijiet, każijiet fejn iva l-braces isiru ta' età żgħira. Xorta dejjem ikun hemm dawk average ta' xi nine, ten years qed ngħidu. All right, all right. Ġifieri qed ngħidu jkun hemm ftit mill-ktit u ftit adult teeth. Eżatt, proset. Qatt ma nagħmluhom meta jkunu mill-ktit biss. Biss, all right. Dejjem ikun hemm diġà l-adult teeth preżenti għax dawk ħa juruna li hemm bżonn. Mhux ħa nipprovaw nirranġaw il-baby teeth. bl-ebda mod. Però qegħdin ftit iva, imbagħad once jiena naraw illi hemm bżonn jew illi jaf ħa jkun hemm bżonn 'il quddiem, dejjem nibqgħu niffolowjawhom meta jkun hemm bżonn li jibdew il-braces.
All right. Jistgħu jibdew. U per eżempju, l-istess għax jiena jiena naħseb la naf xi ħadd minn ħuti, la naf xi ħadd mill-kuġini. Jekk is-snien per eżempju telgħu hekk l-ewwel sett, Dak ifisser li t-tieni set ħajitla hekk? Jew le? Le, all right. Ara, li tara ċertu pattern meta tara pereżempju l-isnien ta' fuq ħarġu l-barra ħafna minn ta' taħt. Jew ta' taħt qed taromna aktar il-barra minn ta' fuq. Dak jibda jurina kif ħajżviluppa l-ħalqa. Mhm. Again, it's just a sign ma jfissirx għax hemm il-growth, ħajkun hemm ħafna growth mhm. għaddej. Pero jekk is-snin ħarġu daqsxejn dawrin il-baby tit, ma jfissirx li l-adult ħajkunu daqsxejn. All right. U jekk ħajkunu sbiħu spaced, ma jfissirx li l-edilta jkunu sbiħ u spaced. Ah, all right. Pero jekk naraw daqxej spazju, nieħdu gost bi għax nafu li hemm spazju biżejjed biex nien għasna l-kbar spazju għalihom. Jekk ma jkun hemm xejn xejn spazju fil-baby tit, aktar jiva mill-li le li ħajkun hemm daqsxejn snin imrikbin il qudiem għax ma jkunx hemm biżejjed spazju biex jiffitja. U żgur, għax kemm kemm fit-tieni set kemm ikun hemm snin. Issa ħajkonna iżjed snin minn ta' tfal, għax imbagħad il-qudiem ħajkollna 28 plus another 4 tal-wisdom teeth. Jiġifieri All right, ġifieri hemm tminja oħra, ġifieri l-ħanek irid jakkomoda. Però huma joħorġu. Fuq erba' u erba' naħseb u erba' fuq u erba' isfel. Wara l-baby teeth joħorġu it-tlet idras warajhom. Jiġifieri dik xaġa rrid insemmi, mela. Aħna l-baby teeth għandna 10 in-arċ. Mhm, mhm. wara dawk l-għaxra, mhux flok l-għaxra ħa joħorġu l-edil ġdid kollha, warajhom hemm tlett idras. All right.
L-ewwel darsa toħroġ ta' six years. Ħafna ma jindurawx biha għax ma taqax baby tut. Ah, all right. Mela, l-ewwel darsa kbira tal-adulti mhm. toħroġ ta' six years. Din hija darsa tal-adulti u toħroġ wara l-baby tit, warajhom, ġifieri il-qi l-aħħar sinna u warajha. Mhm. U allura ma tkunx waqgħet sinna baby tut. All right, Allora ħafna okay. parents ma jindunawx. All right. So at age 6 importanti ndaħlu t-toothbrush aktar il ġewwa għax hemm sinna oħra. U fuq wara. żgur biex biex tolqotha. Eżatt biex tolqotha.
Għax edha fuq wara u dik hija tal-kbar, so rridu nieħdu ħsiebha sew. U nimmaġina li toothpaste idealment iktar ma tkun il-head żgħira, iktar tkun faċli li nilħqu is-snin fuq wara u xejn. Għax tkun dejjem żgħira kemm jista' jkun ħalli nilħqu sew fuq wara kif tajt. Għax inkella. U nimmaġina għax di wkoll kien hemm hawn min ikun irida ħarda, sa di iktar għall-adulti, ovvjament ħadd ma ħajxija ħarda tfal. Imma idealment tkun soft u xek għas medium. Idealment tkun medium.
Medium, all right, mela. Medium, hard.
Għax namlu ħsara l-ħanek u l-enamel nimmarġina tas-sinna. Medium, ġili nirrakkomandaw aħna soft. Ikun hemm każijiet fejn nirrakkomandaw soft, però l-aħjar medium jew nkella u electric toothbrushes li huma tajbin ukoll. All right.
Badda kun differenti, però at least medium jew l-aħjar toothbrushes. All right. Semmit l-electric toothbrushes, għaw ta' tfal. Mhm. Naħseb ma jagħmlux ħsara billi jużawha tfal. Ovvjament jridu jkunu età li eh, kapaċi jużawha u jimmanuvraw biha. Jew jużawha l-parents fuq tfal jew nkella jekk jużawha tfal jridu jkunu jafu jużawha. Tintuża differenti mill-manual għax il-manual tittorok inti one by one in circles. All right. L-electric tool biex tkun iddur in circles. Allura tagħmellek xogħol okej. Kemm timxi u ovvjament tagħmel il-ħin fuq is-sinna. Tagħmel il-ħin fuq is-sinna u xorta trid iddur is-surfaces tas-sinna sew. Jiġifieri importanti li jekk qed tintuża electric toothbrush tintuża sew ukoll, però hija mod tajjeb għal tfal li jaslu kemm jaslu xorta snin dejjem maħmuġin għax ma jkunux jafu jaslu sew. All right. Idealment dejjem jaslulhom il-parents imbagħad, imma jistgħu jużaw electric toothbrush għax inqas qed tgħinhom biex bil-mekanizm tagħha qed tnaddfilhom hi. All right.
Għax żgur inti tolqot quddiem, taħt u wara. U ovvjament ta' truf il-ġemp wara net bej u turax kien ftit il-ħanek nimmaġina. Ukoll natfu daqsxejn lil sien ukoll bit-toothbrush. Arraj, tista' taħslu anka fit-tfal, ġifieri nistgħu naħslu bit-toothbrush stess. Iva, M'hemmx għalfejn tongue cleaner. Ovvjament ikun hemm tank cleaner. Eżatt, però jekk ma jkollokx tank scraper tista' tuża toothbrush u tolok daqsxejn li U għaw toothbrushes li għandhom anke xi grips taħt li tista' tuża. Tajjeb. Naħseb bewet ieħor hekk il-qatna ħafna mis-suġġetti u l-mistoqsijiet li jkollhom il-ġenituri. Grazzi ħafna Telli, ġejt ma notajtna din l-informazzjoni. U li kemm għalija, għax għal-kem għandi ftit background fuq is-snin, xorta. Iva, iva. Kien hemm ħafna affarijiet li tallimtom illum miegħek. Tajjeb.
Nittama li konna ta' għajnuna għalikom ukoll. U grazzi ħafna tal-li segwejtuna.